Bniedem, persuna li hi femminil, vittma femminil, ċertu li ġieli nagħmluha maskil, ġieli le, ġieli ma taqbilx man-nom, eċċetera It-titli tal-karigi, imma li se nipprova niffoka fuq dawn, it-titli tal-karigi speċjalment istituzzjonali, li jissemmew il-ħin kollu fl-aħbarijiet, għax speċjalment Malta, nies prominenti jagħmlu ħafna iktar aħbarijiet milli ġieli jsiru barra, kultant għax ma jkollix fuq x'nitkellem, jiġifieri għax aħna pajjiż żgħir. Għandek ħafna stqarrijiet u aħbarijiet, il-media houses Malta jaħdmu bi ftit nies, allura jiddependu ħafna drabi fuq l-istqarrijiet li joħorġu. U allura għandek il-Prim Ministru, Segretarju Parlamentari, Maġistrat Imħallef, però n-nies imbagħad kif rajna fl-istudju tajjeb li smajna fuqu, in-nies jgħidu Maġistrata, Segretarja Parlamentari, mhux wisq Ministra, imma se naraw eżempju. L-Imħallfa ma jgħiduhiex, is-Sindka jew is-Sindkuwa jgħiduha. Jiena mill-Imqabba, illum għandna Sindka aħna. U bħal fil-klabb każ klassiku li smajna, in-nies jgħidu sindka jew sindkuwa imma hi trid tiġi indirizzata sindku. Sfortunatament, issa nagħtikom eżempju mix-xaqliba l-oħra politika biex inkun ibbilanċjajthom, għax is-Segretarja Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista tippretendi li tiġi indirizzata wkoll Segretarju Ġenerali. Issa, mela, fil-media naraw li l-Kanċilliera Ġermaniża, bejn wieħed u ieħor smajna diversi każi imma donnu aċċettata li hi mara. Il-Kanċilliera Ġermaniża Angela Merkel xi taħt żmien aċċettata li Il-Prim Ministru Ingliża għadi bdiet minn żmien Thatcher u bqajna għaddejjin bil-Prim Ministru. Issa, jiena sibt il-Presidenta ta' Malta. Però huwa żball għax ktarha minn nar l-ħadd-li-ġej il-Presidenta ta' Malta ma nafx se tagħmel imbagħad il-President nediet. Tajjeb, jiġifieri allura ħa pjaċir jiena imma għall-mument. Di sar hawn daqsxejn mela. Il-President ta' Malta tinħatar Ambaxxatur Speċjali tal-Araw x'se tgħidu dik u Enne xi tfisser? Imma tinduna illi il-verb biss huwa fil-femminil, il-President qisu naċċettawha imma għall-inqas ambaxxatriċi kienet tkun forsi aħjar. Dawn l-istqarrijiet, l-istqarrijiet għandhom poter kbir fil-media Malta. U allura il-Ministru Helena Dalli u għall-inqas kien ikun hemm forsi is-Segretarja Parlamentari inzerta sibda tnejn għax it-tnejn nisa u dik għad tinfluwenza ħafna. Dan il-media house tal-istess partit fil-Gvern, jgħidlek il-Ministru Helena Dalli, imma aċċettata ħafna. Fil-media house tagħna ma sibtx darha hija minn tvm, imma minn tagħna wkoll Rosette Taylor, Segretarju Ġenerali mara tal-PN, li segretarja teżisti ħafna, jiġifieri ma kien ikun hemm l-ebda diffikultà, imma hemm reżistenza, u se nidħol ftit fiha, mill-persuna nnifisha. Il-kliem, hekk smajna r-riċerka ta' Darude u anke ta' Josanne, huwa mezz biex nispjegaw ir-realtà, mezz ukoll biex inbiddlu r-realtà. Immaġinaw il-maqlub, għax jiena dejjem nagħti l-eżempju tal-maqlub. Immaġinaw illi ngħidlu, ngħidu, il-Maġistrata Jo Mifsud, il-Imħallfa Toni Abela, il-Ministra Manuel Mallia. Is-Segretarja Parlamentari Christa Agius taqbad tidħaq u, ġifieri qas tikkonċepihom, imma dan mhux qegħdin ngħidu l-ħin kollu fuq in-nisa. Il-ħolqien ta' kelmiet ġodda, għax issa se nidħlu mbagħad għall-Malti tista' tgħid l-imħallfa, ma jgħidha ħadd din. Imma l-ħolqien ta' kelmiet ġodda għaddej il-ħin kollu. Ippruvajna nħolqu l-kelma stess u l-Lvant Nofsani u l-Ġnus Magħquda dawn kienu kliem maħluqin, vvintawhom ma huma ġodda. U l-Prim Ministru xi darba kienet ġdida, aħna l-Prim Ministru minn 1921 għandna, xi ħadd ħoloqha. Kultant jinħoloq u jgħib, hawn kliem li jibda u jispiċċa. Darba konna ngħidu qata' xagħar faqa', wieħed ta' l-life u mara fuq il-figure. Dawk issa nbidlu. Jiġifieri, noħolqu kliem u ġieli anki jgħin. F'numru ta' karigi, kif rajna diġà sar waħdu, it-teżoriera ngħiduha, is-segretarja ngħiduha, imma ħafna drabi l-President le. Di dejjem ngħidha rożettejk jiena. Billi għandna issa alfabet sħiħ ta' sesswalitajiet, Is-Segretarju, Is-Segretarju Ġenerali Rossetti, xi tfisser sewwa? Tfisser li di tilbes bħala mara ma tħossha raġel? Ġifieri, jekk nidħlu f'dawl tibda tifrex ħafna. Il-President ta' fuq Facebook, intom xi ħadd kien irrefera qabel ukoll, Is-Siva, il-President ta' Malta le, imma jiena sibt il-Presidenta tal-Azzjoni Kattolika ta' Santa Venera, Yvonne Scerri tgħidlek li hi il-Presidenta. Ehm, dan huwa, di saprina fiha mill-Line News. Ehm, il-Ministra Helena Dalli għamlet xi ħaġa fuq l-immigranti, ma nafx, nixtieq niftakar x'kienet, però fil-kummenti il-Ministra Dalli tintuża Jiġifieri d-differenza bejn l-aħbar u mbagħad il-kummenti tagħhom. Il-ġurnaliżmu bħal kollox għandu difetti kbar Malta, però jista' jintuża anki biex isir avanz. Ġifieri hemm din l-għodda, sikkina nista' nuża għal diversi affarijiet, nista' nuża għat-tajjeb ukoll. Sindka kieku tidħol Tindera. Il-Ministra nagħmlu xahar nitkellmu fuq il-Ministra u tindera. Xi ħadd ikun irid jiddeċiedi ngħidu x'Prim Ministra jew Prima Ministra. Però jistgħu jindraw. Il-lingwa, l-ilsien tagħna diġà għandu l-mudell. Imħallef, imħallfa. Ma m'hemmx għalfejn dawn xi ħaġa kbira ta' barra minn hawn. X'qed jagħmlu pajjiżi oħrajn? Għażilt ftit pajjiżi kbar, naf li Angela kif żgur kienet se tidħol fl-Italja u allura għażilt xi pajjiżi oħrajn inkluż l-Italja. U fi Franza u l-Italja hemm moviment lejn il-femminizzazzjoni imma b'reżistenza. Fil-Ġermanja u Spanja qed nieħu l-kbar Ewropej li għandhom il-ġens. It-titli huma feminizzati għal kollox, jiġifieri l-mudell Ġermaniż u Spanjol hu totali feminizzat. Franza. Kien hemm Ministra li ħarġet tqila. U naturalment beda d-dibattitu, għax x'se tgħidlu? Il-Ministru, l-Ur Ministru, insomma, dak huwa l-maskin ħareġ tqil. Għal sent femminil. Sewwa? Jiġifieri dak huwa minn Websajt tal-lingwi interessanti. Għajbek. Edith Cresson kienet l-ewwel Prim Ministru jew Prim Ministra Franċiża fl-1991, dik hija intervista fl-2011 Madame għadna le Premier Ministre Edith Cresson. Jiġifieri kienu bdew jiċċaqalqu ftit, imma mhux wisq. Hemm Lumond. Issa hawn fejn ġejjin problema li ma nqalgħetx s'issa, l-agħar ħaġa li jista' jiġri hu tidħol il-politika. U Franza daħlet. Lumond, xellughi, la première ministre féminin, tajjeb qal Theresa May. Le Figaro.

Il-Prim Ministru Soċjalista Laurent Fabius ħareġ ċirkolari li tgħid il-karigi fejn iżommhom mara għandhom ikunu fil-femminil. Ma kinitx segwita għax wara kien hemm il-cohabitation, insomma kien hemm President Soċjalista u l-Lemin fil-Gvern. Però, imbagħad, Lionel Jospin fin-98 reġa' ħareġ bejn wieħed u ieħor l-istess ċirkolari u jgħid dika tal-86 ma ġietx segwita imma għandha tiġi segwita issa mill-amministrazzjoni, mill-gvern, sewwa mill-gvern Franċiż. Deputat tal-lemin. Fl-2014 kien qed jitkellem fl-Assemblea Nazzjonali u kienet qed tmexxi dak il-ħin, mhix l-Ispeaker imma kienet qed tmexxi dak il-ħin, mara. Hu insista illi jgħid Madame le Président bil-maskil. U weħel ġimgħa paga. Jiġifieri skont dawk il-direttivi li kien ħareġ il-Gvern Franċiż, Weħel, kwart ta' xahar, qed ngħidilkom ġimgħa, imma ammont, eh, mhux għaxar liri. Ammont sew. Il-L'Académie Française daħlet fl-argument. Issa, l-Académie Française għandha gburija eh, bil bil bil bil Camilla eh, li uħadet għalija Għax, mhux għax ma taqbilx, imma għax il-Gvern indaħal f'manżjoni li hi tagħha. Dan kien l-argument tal-Académie Française. Tindaħallix f'dak illi ngħid jiena fil-lingwa, fuq il-lingwa. U qalet illi bejn wieħed u ieħor il-Franċiż ma jaħmilx wisq illi kollox isir femminil. Jiġifieri għamlet l-argument tradizzjonalista l-Academy Française, imma qalet u tat raġun f'dal-każ lill-Presidenta, li kienet qed tmexxi l-Assemblea Nazzjonali, illi meta jkun hemm talba espressa mill-individwa li tiġi indirizzata fil-femminil, dik għandha tiġi osservata. Mela t-talba ta' min iżomm il-kariga għandha tingħata piż. Il-pajjiżi Frankofoni oħrajn, mhux Franza biss. Fil-Belġju hemm femminizzazzjoni sħiħa, dokumenti sħaħ, hemm gwida ta' mitt faċċata, tgħidlek kif għandek tgħidhom il-karigi, sewwa u lista alfabetika, dak dak di l-agħar biss. jiġifieri bl-EI, karigi, professjonijiet u xogħlijiet kollha tassattiva kif għandek tgħidhom fil-femminil. L-EI biss għandha tliet faċċati. Fl-Iżvizzera ilhom mill-89 mhux biss għamluha tassattiva imma qalu li għandu jkun hemm konsultazzjoni mal-għaqdiet ta' xogħlijiet jew unions biex fejn m'hemmx il-femminil jipprintaw kelma fil-femminil. Fl-Italja imbagħad it-taħwid ġifieri ta' meta ma jkollokx daqsxejn regola xi ħadd jobdi. Theresa May il-nuova Primo Ministro, imbagħad la nuova Premier. fl-istess appart. Imbagħad qe, Theresa May hi il nuovo premier britannico. Issa da jista' jkun ukoll żball fis-sens li fil-ġurnaliżmu hawn min jikteb it-tekst tal-aħbar imbagħad it-titlu jagħmlu ħaddieħor. Jista' jkun għalhekk. Imma tindunaw illi insomma l-aħħar. Da kien hemm l-istess problema f'Ministra li ħarġet qila, sewwa fuq Vanity Fair iddibattewha din, hemm artiklu sħiħ li dan ma tistax tħabbat 'l fuq hekk. Imbagħad tara li la Ministra, meta Theresa May kienet għadha Ministru tal-Intern, la Ministra u għal darb'oħra dal-Ministru Awe mbagħad, jiġifieri erġajna bit-taħwid. L-Accademia della Crusca li semmietha wkoll Angela, Kienet ġiet miżinterpretata li donnu xi ħadd qal għax l-Accademia della Crusca qalet maskila għandek tuża, u ċċarata fl-2013 illi fejn hemm l-opportunità li tuża l-femminil għandek tużah, la ministra, la presidente, la assessora, la senatrice, la deputata. Ok, bħalma ġara fil-professjonijiet l-oħrajn, kirurga, avukata jew avukatessa, eċċetera. Ġifieri, meta tgħid l-Akkademja l-Alba Kruska, insomma, għad xi ħaġa. Il-Ġermanja hemm femminizzazzjoni assoluta li ministra tal Difiża, ġifieri f'qasam jerġa' mhux fejn is-soltu jagħmlu ministri nisa, di ministerijiet. Spanja, Primera Ministra. Dokument tal-Gvern Spanjol, grazzi Angela, ta' battituli Angela, li jidderieġi, eh, li għandek tuża l-femminil. U jagħti ħafna, ehm, eh, eżempji, embaħadora, tajjeb, ambaxxatriċi, governadora, hemmhekk m'għandhomx sindki hawn, tar-reġjuni, eċċetera. Naħseb biex nimxu 'l quddiem u anke mill-esperjenza li kellna f'deċiżjonijiet u għan tajjeb għandu jkun hemm suġġerimenti iktar iktar milli direttivi tassattivi, jekk wieħed jaqbel li nimxu 'l quddiem. L-għan ikun li jikkonvinċi, però jien nemmen, sa daqsxejn bil-kontra ta' Angela, jien nemmen li għandu jkun hemm l-istituzzjonijiet tal-Istat li jidderieġu, l-Istat jeżisti għalhekk, U l-Istat għandu l-awtorità u l-leġittimità, mhux għandek għaqda mhux governattiva volontarja tgħid għandna nagħmlu hekk. L-Istat, u dan hu x'għamilna tajjeb ħafna fid-deċiżjonijiet one, hi illi twaqqaf il-Kunsill Malti, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, li hu organu tal-Istat u li ħareġ direttivi, jien ma nemminx illi f'del-każ għandu jkun ikunu daqshekk tassattivi, eċċetera. Nitgħallmu wkoll minn xi ġralna Konna nużaw il-kelma Furjana, imbagħad skoss ġurnalisti Furjaniżi, li ħadd minnhom ma jqgħod il-Furjana, bdew jgħidu għax biex ikunu prestiġjużi Florjana u qabdu bil-kelma Florjana li tinstemma mhux biss artifiċjali. Tinsewx li hawn ġurnalisti wkoll iħobbu jużaw lingwaġġ prestiġjuż biex huma jinstemgħu prestiġjużi. Anke fil-politika hawn nies li.

f'ħaġa bħal din li jkun hemm mixja 'l quddiem. Naturalment hemm ħafna għaqdiet volontarji, l-Akkademja żgur, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, il-partiti politiċi għax għandhom djar tal-midja, l-għaqdiet li jiġbru speċjalment dawk tliet oqsma, il-Maġistrati mhux problema kbira, l-Imħallfin li jkunu problema jekk jgħidulek le, għidli imħallef, u s-Sindki. u l-għaqdiet favur l-ugwaljanza, jiġifieri anke s-sindkjaws u s-sindki nisa, li jekk jirreżistu, kollox jaqa'. Jgħidulek qed tgħid hi, ngħidilha sindku. Ħidma minn qabel, tajjeb, jiġifieri qabel, trid taħdem qabel. Ħafna drabi bil-kontra trid taħdem, jiġifieri trid tmur għand jien ngħid l-ewwel l-imħallfin u s-sindki. F'hekk u tfehmu, tgħidilhom isma' dan huwa l-mentalità li rajna fil-qwiel u qed inġorruha anki n-nisa. Għax jistgħu jfixklu ħafna. Jiġifieri essenzjalment rajna hemm diversi mudelli ta' kif wieħed jista' jimxi, aħna għadna lura imma nistgħu nimxu fil-prattika, m'hemmx għalfejn ħafna teoriji kbar u mbagħad ma nagħmlu xejn, aħjar ftit azzjoni prattika. Importanti li tkun wiesgħa tikkonvinċi u li nwarrbu xkiel minn qabel, għax naħseb dik hija iktar importanti. Grazzi.